An durmaanuu dhiina ishee dhalaa wajjin wal dalaga beera Somaaliyaa gurguddaa kanaa wajjin wal baree deema. Doolluma irraa akkasitti mucaa kun nama gaariidha ani erga jedhanii na fuudhanii mataa mana nyaataa qabanii achi na geessan. Mucaan fi tokko mana nyaataa kan amma Ayin afaan Somaaliyaa gaa namitti dadhaa ture bifa waan inni dadhagahaa miti akkasitti Amma uffana si dhaqu numaa wama warra gartee nama tajaajilu kanas taheetiin mana mara dastanaagaadii kajan kana hunda taheetiin achi dalaga. Akkasittiin amma soomanni dhufe yaa'u waggaa soomanni dhufu kaantiin na amantii beektee nyaata hanga hafe kanas gurguriiti shalee tanaa fi nyaata hanga hafe kana gurguriiti rafe naan jette. Yaa waan inni dadhabee dhalaa isiidhaa takkaa jira wajjin taphanna dhalaanis na biraa rafte. Akkamatti hin kutee akkamatti taa'ee akkamatti hirriba kutee.

Baalaa gaarii. Biyyoola jedhani. Eh, Amma Somaalitti amma biyyoola jedhanii bishaan kana waraabdu. Biyyoola. Eh, Halkan wayii bishaan waraabaa deemee waa barbaadda. Waa barbaadda. akkasitti eh, cumaa shaayiidhaa kana faa nyaata faa bakka maxaamaa kanarraa nyaataa miti alaa inni hamee ifate wayii beeka Hamee ifate. akkasitti dhufeetuma baasxaanaa distii guutuu Distii guutuu.

Ati biyya teetii kaatee biyya namaa dhuftee keessaafuu afaan isii wajjiin dandeettii walitti hin qabdanii isaan bira dalagaa isaan wajjiin jiraachaa hogguu waan akkasii sana hojjete walaa islaamni taate achitti hin dhaabbadhu. Dhugaa baanaami. Ayi harrichaa nyaatee jechuurra anummaa baafachuu irra wayya jedhanii achumaa kute jira. Ati ammoo qalbii jabaataa maashaallah waan bareedu. Mudannoon biyyarraa kaasii na hanqaa

Dallaala tokkotu jira Abdiwallatti jedhanii na warshaa qabaa arabaa walii walitti. Abdii Walloo? Ee Abdiwallo.
Abdii Walloo maaruuf? Ee kalaas osoo isa bira tattee immoo nu dhiisee inni dallaala biraa jaarsifte jaaniin sanii toora karaa gaana mul'ataa kana sanii nu gurguree kute. Siyaasota deemta.
Ee nama meeqa waliin nu qabate dhalaa nama dhibba torba xiqqaattoti baatii shan fuulan dhiqannee waan dibannee waliin jiruma namarraa buutu maal deema akkanuma lafa yaati. Laa ilaaha illallah. Dhalaa nama dhibba torba sharma kana keessa walii qabee. Akkam godhu deemu maal gurgurachuuf yaamu? Karaan hin jiru eessaan isin baasaa haati yamanittiin deema namaa yamanii qabeettuun sin dhiisu sharmoota yaman dayiteeti karaa fi kana ta'u deemta yaman tabaala geetti suudiin isin yaasa jee lola.

Dogongora hin qabu. Ammoo bakka bu'aa hin qabnetti. Bu'aan hin jirtu.
Jo- Jara saniifis bu'aa hin Gaararra deemtee dhuma dhagaa babattee guurtee manneen ijaarta. qabu. Sababni hoo Qabba. siraa gurbitatanii Eh? mana sasiraa bitanii oguu jala. Kaayee- Manaa miti dhagaa akkanatti tarritteeti keessa Haadhi. lallaqa. Sharaa adii lafa balbannee halkan uffannee ganama kana kan dachaafneeti bakka takka kaa'e.

Wallahi waan ajaa'ibaati daawwattoota fi hordoftoota keenya mudannoon jireenya baqaa waan isin fakkaattu ni argitanii keessaa ba'an amma ijoollee teenyatti biyyirraa bahaa jirtu wanni hin dhaamu wanni amma ijoolleen tun haasa'u jirtu sobaa miti yookaan wal kofalchiisuu miti yookaan walitti qoosoo osoo hin ta'in waan dhugaati Maal dhugaa laata? Dillaala harka seenuun mataan isii fafa. Maaliif dhalaafis khayriin qabdu amma gaa shamarran keenya maashaallah rabbiin rakkoo dila sanarran keenya ammoo ammoo waniin ijaan arke takka faa jira ijoollee takka ta'a ammaan dura gaafa biratti xiqqashaa fidaniiti bakka kuukaa jaamtu bahara kana xarafatti ijoollee xixiqqashoo nam kudha sagalii nam kudha saddeetiin itti taphatan. waan ajaa'ibaa namni waan san dalagu yaa abbaleen kiyya nama alagaatiin akkasumaanuu oromoodha waan isin ajaa'ibsiisu oromoon oromoon safuu qabdi jennamti akka nama tokkootti nama akka abdinaasiritti akkaan hubadhutti ilmi oromoo intala oromoo akka obboleettii isaa ilaalee itti gafiiruun seenuu hin qabu tajaajilaa seenu ammoo dirqamaan Nama kudha saddeetiin kudha sagaliin intala dhalaa takka keessaafuu muciyoo ama saddeetii moo sagalii wanni san umrii isii yeroo anan gaafadhu ama saddeet naan jette faranjisha bira oguu geessine umrii isii oguu laalan ama sagali intala ama sagalii bushuka kana namni kan akkasitti taphatan jechuudha. Kanaafuu inshaallah yoo namni gaa dhaamsu kun ga'e yaa ilmaan Oromoo dubra keenya bakka jirtanitti kabajaa isin dhiirti. Bira dhaabbadha rakkoo keessatti jirtu rakkoo keessaa baasa warri dillaalaa hoo Aboo rabbii boruu fuula isaa galtan sodaadhaati dubra keenyaaf rahmata godhaa rakkoo irraa dhiisaa gurgurata horiin taane namni kun ilma namaa olii gadiin deemtanii gurgurachuurra hurriyaa sii kannaaf bakka rabbii isii bakka riskiin isii jiru bakka bisheen isii jiru haala hitu kanaafuu insha allahu ta'ala aan akka nama tokkootti waan takkaan qabatana keessatti arabni badaadha bareedaa miti sirriidha niin beekaasan ammoo badeenya san ni sodaatan amma amma biyya isaanii keessa kan hin jiru dhal- dhiirti arabaa ol godhattee yookaan harkaan tuitu dhalaa isaanii ta'a arabaa maaliif heera isaaniitti akkasi kaa'eef yoo namni tokko lafaa ka'ee intala dhalaa ta'e isa jaartii isaa hin tahin obboleettii isaa hin tahin haadha isaa hin tahin adaadaa isaa hin tahin harka qabatee yookaan tuqe bakka san bakka sanatti ajjechaa dhufa gurbaan sun ni jijjeessan Haala tan waan qabaniif waan akkasiin dalagan. Ammoo namni dhalaa teenya rakisheessa akka dhalaan teenya arabni itti taphatu godhu nama Oromooti. Kanaafuu Oromoo teenya rabbii keessa sodaadhaati dubra keenya nuuf kabaja. Yoo isin kabajan kabajaman isaanis. Dubra keenya kabajaa bakka bareedu sun fa'aa isin jaa. Kanaafuu inshaallaa haasawaa isin dheereessin egaa ragaa guyyaa silaa guyyaa bashannanaati guyyaa iidaati mudannootu bakka san nu geesse. Mee kanarra dhaabbadhee an mudannoo osoo hin ta'in waan na kofalchiise tokkoon isiniif hime. Gurbaa tokko na bira ture asitti isa kanas baharraa na ol fide as na bira ture yeroo dheeraa oggo kanaan jenne yaa Abdulhakiim keenya siin fuusisa yeroo san dalagatee maashaa Allah maallaqa illee harkaa qaba. Waan fuudhaa dhiisiiti aalii silaa intala fuudhuuf illee nama awwaa bash godhee erguu danda'u tokko. Oguu kanaan jee yaa obboleessa kiyya siif fuusisaa akkam jetta. Na koflee Abdulaaziz naan jee. Bar fuutinii fuuninii fi duutii takkaa naan jee. Akkamitti boo ani dubbii san hedduu mataa na dhukkubsite akkamitti boo jennaan ani yoo kana jeesuu deemtu taate malee ani fuudhan fadhuu naan jee. Maaliif hin jeen? Bar fuutinii fi duutii takkaa naan jee akkamittiin jeen? Guyyaa fuutee Guyyaa ati fuutu naan jee namni akkasii wali qabamee man saalaa kireessuus mana ta'us manas iyyuu guutan hin taane naan jee ee hin jeen battaa jaan ta'es akkasuma naan jee waan ajaa'ibaati waan natti takka ana keessattu sammuu tiyya keessa hin dhufin akkamitti boo taasiyaan taasiyaa fuuni fuuna sirri naan jee kun lamaanu akka fuuninii fi fuuninii fi duuti wal fakkaattii isiin takka naan jee. Guyyaa duutes mana kee kana cik godhee namni dhufee guute jee. Guyyaa fuutes akkasuma cik godhee dhufaa naan jee. Hogguun isaa si godhe si biraa deeman jee kaas qabrii gasseen teeraan jee. Akkamittiin jee mana san keessatti qabrii jee olii. Jaartiin ta'e isa deemta. Gaafiin waa'ee jaartuma ta'e bira takka jettee gaafiin si kaati jee. Akka mukarri kun eessaa deemti eessaa dhufti eessaa deemti eenyu hojjaa suuti Eenyu sii bilbile? Eenyu komantii sii barreesse? Dhiiga si dhaabdi ishee. Mukara fi mukir warra gaaffii lamaan nama gaafatu mana keessa duutiin isa kuu qabdii kan seente gaaffii maleekota lamaan si gaafatan ma jaartiin kee si gaafatti jedhe. Ana akkasitti ilaalaa fuudha kan irraa dhiisiiti. Biyyattii eeggaleetiin waa godhachuuf fadha jeetiin akkasi gurbaa san geggeessee waan ajaa'ibaati. Mudannoo osoo hin ta'in waan ajaa'ibsiise waan ta'eetiin kanallee isiniif haasa'u. Kanaafuu inshaa Allaahu ta'aalaa egaa warri bashannana jirtan iida kanaaf bashannana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Warri ammoo dalagaa fi hojiirra jirtan warri biyya amma akka Awurooppaa fa'aa jirtan warri za'aan dalagu irra guddaan nu hayyaman qabu. Isaanillee inshaa Allaah dalagaa gaarii Iid Mubaarak isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya keessaafuu warri biyya Oromiyaa biyya teenya urgooytuu sana. Biyya teenya bareedduu san, biyya teenya leellistuu san keessa jirtan asumaan egaa ana qofa osoo hin ta'in Samiiraanis, Boonaanis, Sa'aadaanis assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu isin hin jenna.